amekuwa rude eni mukirakirite oguo wamuria kiuria agacokia ng'ara mutumia urikitie nawe mm. maundu-ini megie gitanda kana gukomania eh, ihoro wa guthugunana mm. uhoro ucio ndarawenda Mhm. na ti muthenya umwe eh, na ti thi- ti mithenya iri eh, ti wiki igiri Mm. ti mweri umwe eh, maundu macio ndendaga ona hindi ĩrĩa yothe ũngĩririkana mwĩrĩganina nake mm. ũgakora nĩ kũbocwo no gũkorwo ũndũ ũcio ona ndakenereire Mm. ona wathitũkĩire mũndũ nĩakomire we nginya ndũrĩ ararĩkia mũndũ nĩakomire na ngorota nĩ harĩ handũ hakinyaga mũthuri arona akona ũyũ Ũyũ nĩ akonino. ũyũ nĩakũnina uge ma mama gũkũ ndingĩrĩa kĩndũ Mm. ĩ no ũkoraga nginya athuri nĩmaretigĩra mũno agĩkoma aikaraga akomaga na ritho rĩmwe rĩu rĩngĩ ahingũrĩte by the way reke ngwĩre Eh. thĩinĩ wa psychology Mm. na research iria cianekwo Mm. Thĩinĩ wa wendo andũ nĩ aingĩ mũno manakua no gũtiamenyekire atĩ nĩ kũrogwo marogirwo nĩ andũ ao. Mm. Percentage ĩrĩa ĩmenyekaga nĩ nini mũno ya atĩ mũndũ arĩo nũ nĩ mwendwa wake. Nĩ mwendwa wa- aha. Percentage nene ndĩmenyekaga. Mm. In fact stress iria arũme menacio rĩ, Mm. 90% ya stress iria arũme menacio rĩ, Eh. nĩ nĩ mbeca Mm. na hiki Mm. mareheirwo nĩ mbeca Mm. maũndũ ma mbeca Mm. na hiki Mm. na hau ha mbeca harĩ ona hiki Eh. ĩĩ tondå mbeca nyingä cia må ndå rå me makä ria ya 60 ya mbeca cia må ndå rå me Mm. they have a woman, something to do with a woman Mm. Eh. Mm. kana nä må tumia yake kana nä tå cungwa kana nä kä Eh. 40 nä cio ya ma investment-inĩ Mm.

Nĩ ndakũnyita ũgeni mwĩroreri wa Mister Chairman TV, niĩ kama kawaida njĩtagwo Kĩmemia wa Njũgũna, na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ njokete gũkũ mwena wa Roysambu na nĩgetha njarie Pastor Steve tũkorwo tũkĩrung'a igĩrĩ ithatũ ciĩgiĩ kĩhiko per se. Na Pastor Steve, Yes. kũhana atĩa? Nĩ kwega biũ mũndũ wa Ngai. Ehe. Ĩni. Ehe, ndĩronire video ĩrĩa twekire nĩ yathire wega mũno. ĩ nĩ athire wega Aha. tondũ naguo ũhoro ũrĩa tũrahe andũ rĩ Eh, nĩ ũhoro ũrĩa maragerera ehe. yes the real life Ĩĩ, on the nĩguo, ground nĩguo. Eh, Ĩĩ. na tũtanamba gũthiĩ ndwambe ũgeithie andũ tondũ wa- nĩ- nĩ- nĩ ngũtũngire mbere Ĩĩ, no- noguo Aha. mũrĩ ega Eh, Ĩĩ, nĩ niĩ ndĩ gũkũ twĩ na Mr Chairman mhm, atagwo kĩmemia mhm. na niĩ njĩtagwo Ndegwa Steve GM ndĩ mũhunjia ndĩ mũtarani na nĩ ngĩka maũndũ mangĩ maingĩ kũina MC na nginya mathako ma ngerekano na twĩ gũkũ nĩgetha tũhote kwarĩria mũtũrĩre waku na niĩ maita maingĩ njaragia ũhoro wa maũndũ marĩa andũ mageragĩra mĩtũrĩre-inĩ especially thĩinĩ wa love issues na maũndũ ma kĩhiko ona nginya maũndũ mangĩ megiĩ nginya addiction na maũndũ mangĩ maingĩ koguo mũthĩ ũyũ nĩ ũkũnjĩra ũrĩa twaria ũhoro wa kĩ Eh, tondũ eh. ũhoro ngĩrĩ na mũingĩ mũndũ wa ngai Eh, eh, Ĩni. eh, nĩ ũhĩgĩrĩire maũndũ maingĩ Eh, na na kĩrathimo he nĩ ngai mwathani Eh, wiki- wiki yaku ĩkoretwo ĩhana atĩ wiki yakwa nĩ njega Aha. nĩ ndĩracokeria ngai ngatho tondũ nĩ amenyereire wega Eh, na no tũragĩkĩrora kanitha wa ngai ah. na no tũrarĩithia andũ Ah, nĩ hega. koguo no njuge wiki nĩ koretwo ĩ njega I, I thank God because of everything Mm. yes. Ah, nĩ hega hau Ĩni. rĩu mũthĩ Mm. ah, ngwenda twarĩrĩrie ũhoro wĩgiĩ rĩrĩ Ĩĩ. wĩ kĩhiko-inĩ nĩguo no nĩ ta watigirwo nĩ mũndũ waku Ĩĩ. we nĩ we- we ũreciri mwĩ hamwe na mũtumia waku for Ĩĩ. example Ĩĩ. no mũtumia waku nĩ arĩkirie nawe no gũikara nĩ mũikaranagia ta brother na sister no Ĩĩ. ndũramenya we ũreciria kĩhiko kĩrĩ oho eh ũngĩmenya atĩa ngwĩciria kohoro kau nĩwakonete handũ ndekĩrĩte ndakonete tiktok thengio mũno eh. ũhoro ũcio no nginya tũwarie tondũ reke ngwĩre Mr Kimemia ta rĩu niĩ nĩ njĩtĩkĩtie thĩinĩ wa ihiko kũrũgama tondũ ona Biblia yugaga God hates divorce nĩguo nĩguo eh. no rĩu kĩrĩa tũrarĩria nĩ rĩrĩ mm. the real thing on the ground Eh, yes god hates divorce nĩ ma Mm. nĩ athũire kĩ- nĩ athũire ndigano na nĩ Eh. ũhoro wa ma Eh, no nĩ nĩ kũratiganwo nĩ kũratiganwo nĩguo Eh, koguo kĩu nĩkĩo andũ maragerera tũrenda kuona rĩu Mhm. nĩkĩ gĩtũmaga ndaragia in fact ndaragia ũhoro ũcio ndwarĩ rĩ Mm. tondũ ndigano nĩ ikoragwo nginya nĩ mũtiganĩte no mũrĩ hamwe Mm. thĩinĩ wa nyũmba mhm, na mwĩroreri no akwĩre mm, no mũtigane na mũndũ mm. waku ona kũrĩ maikanaga nginya mĩaka mĩaka mĩaka ĩna tarĩu ndaragia na

umenye mutumia uyu ni arikirie nawe tene Mhm. we ni ukoragwo ku Ehe. ri wariki hinge murango Eh. ri ukiuma ri Aha. uhinge murango ni we wi kuu no ureciria mwĩ hamwe we ureciria mwi hamwe wi muthuri Mm. no ni wonaga ndariri no ukorwo ndarĩ very sure Ah, kana rĩngĩ nĩ anakwĩra ũkona tarĩ o itherũ ah. no kwĩ maũndũ wonaga ũkona ũyũ tũtikoragwo hamwe kuna science Ĩ, kwĩna saĩni Mm. ndũĩ ona ona mbura ĩkĩenda kuura nĩ kũgĩaga matu Eh. matu makuonania mbura nĩ ĩrenda kuura Eh, nĩguo. na mũtheri akiuga atĩ dalili za mvua ni Mawingu. ni mawigu Eh, uguo ungiona ungiona matu ma mbura umenye mbura ndiri kuraihu eh, nema nema nema aya riu ri Aha. undu wa mbere biu u- ukoragwo na mutumia Mm, ungienda kumenya mutumia waku ni arikirie nawe na Mm. mathabu maku akihinga na chapter icio akihinga mhm, no nyumba umuonaga kuu no kiwiriwiri no kimwiri Mm. no kimwiri koragwo kuu nyumba Eh. no mundu ni athire eh, ni atiriri mm, mundu wari concerned na

ndarĩ na ruu Mhm. ũrarenja Mm. wage kũrara Mm. ũhũre thimũ Mm. wage kũhũra Mm. warie ng'ara wage kwaria Mm. we ndarĩ kuu Mm. we nĩwe wĩ kuu wĩ wika Mm. On- in fact no tindå må makagia atä ona tuge rä for example nä mwa- nĩ mwahĩngĩcana hanini nä mwaikanĩria mĩario mwahĩtania Mm. ũgeciria atä hwainä nä egå kwanjia gå kå buata buata rä u å horo å cio nä wathirire Ehe. ukorwo gwa thika kuu Eh. ukarigwo atiriri kari ki mutumia wakwa na niguo anyendete ri gwathire atia Mm. mundu watindanagira nanie nginya haria ndi akanjuragia wiku ri riu ona ndakogona riu na ndatindanagira Mm. ona ingimutiganiria kana njae kumwarĩria na ki we ona ona ntaguo akoragwo akienda arakenera ũhoro ũcio mũno ndaguo akoragwo akienda Mm. so mutumia warĩkirie nawe Mm. agĩkia mathabu maku Mr. Kimemia Eh. Mr. Chairman ndigana ukwenda gwĩta Mr. kimemia nĩ rĩega niĩ mothe mothe nĩ mega Eh, rĩu- kimemia

na mutumia angĩenda muthuri wake Mm. gutire handu aragithia kiugo uhoro wake na akĩina ndeto icio Mm. no angĩkinya handũ rĩu ningĩ ũhoro ũcio nĩ wacenjia nĩ wathira Ehe. ũkoraga mũndũ ũcio ndarĩ na shughuli nawe Mm. ona ũgakora rĩu ũhoro ũcio ndarĩ na shughuli na ũndũ o wothe Mm. ũngĩhĩtana thĩinĩ wa kĩhiko ndarĩ na wĩra ũcio kũhĩtane kwagĩre gwĩke atĩa we ĩka ũrĩa ũkwenda gwĩ Mm. nĩ ndarĩkirie na Nĩ don't ndarĩkirie na care. don't care eh ona ungimuhe ka, ka responsibility fulani Mm. rĩngĩ uh, he maũndũ mũraria mũkĩgayana family responsibilities Mm. eh ikona kana wĩkĩona Mm. Wa- ndako ukona ona ndaneka na ũndũ ũcio ndũra- ndũramũthumbũra Mm. ũrĩa etigagĩra gũkũhĩtĩria tene rĩu ndatigagĩra Mm. Mm. ona ndakoo kũu Mm. so mũndũ ũcio kĩndũ nĩ kĩndũ kĩa mbere gĩa gũkwĩra na ti ũndũ ũrahanĩka mũthenya ũmwe kĩmemia Mm. nĩ wiki nyime ĩgathira wiki igĩrĩ igathira Eh. mweri ũgathira Mm. mĩeri ĩgathira Mm. ũcio nĩ kuga ũhoro waku mathabu maku nĩ arĩkĩtie nĩarĩkirie namo eni Nĩ- nĩkĩo wa ndara- ndara- ndarakĩa tondũ she doesn't care. gũkene kana wage gũkena Ĩĩ, kũmũingata kana wage kũmũingata ĩĩ, ũhoro waku nĩarĩkirie naguo ĩĩ, ona ũngĩja kwaria tumia gĩtwa rĩrĩ Eh. twa nĩwamenya we- nĩwamenya weta we mũtumia ona no ngũingate Eh, agũra wetereire kĩ ona nĩkĩ wetereire ũkageria kũmũtica kũmwĩra atĩrĩrĩ eh, atĩ we- we nĩwamenya ona no ngũhũre ũru mũno eh, ndwambĩrĩrie tuone hizo threats Eh, ndwambĩrĩrie tu Anazitaka ona sana. ningire na mwĩrĩ ona ingire na ngundi guti undu uramumakia waku we nduri kindu riu we Mhm. we nduri ruhana Mm. ndu nduhana Eh, Eh, mathabu waku rĩ- rĩ- kuisha Eh, mũndũ wa ngai ehe. mathabu maku nĩ kĩ nĩ kuisha Kuisha. nĩ- nĩrekiri nawe Eh, na ũcio toguo ũndũ ũrĩa wĩho Mm. hena ũndũ ũngĩ mutumia urikitie nawe mm, maundu-ini megie gitanda kana gukomania eh, ihoro wa guthugunana mm, uhoro ucio ndarawenda mhm, na ti muthenya umwe eh, na ti the- ti mithenya iri eh, ti wiki igiri Mm. ti mweri umwe eh, maundu macio ndendaga ona hindi ĩrĩa yothe ũngĩririkana mwĩrĩganire nake mm, ũgakora nĩ kũbocwo na ũgakora ũndũ ũcio ona ndakenereire mm, ona wathitũkĩire mũndũ nĩ akomire we nginya ndũrarĩkia mũndũ nĩ akomire na ngorota

ĩgathira Mm. na biũ biũ thĩinĩ wa system yake araigua nginya ndarenda ũhoro waku mũkuhĩrĩrie ũhoro ũcio nĩ kuga mũndũ ũcio mathabu Mm. maku nĩ arengete nĩarĩkĩrĩria namo wanyita Mm. nĩarengete Mm. na reke njuge kĩmemia ngwĩra atĩrĩrĩ Mhm. need nene mũno ya kĩhiko thĩinĩ wa he mũndũ ũrũme Eh, nĩ ũhoro wa sex mm. Eh? Aha. mũndũ ũrũme wothe ona mabishofu barĩa ũrona ona ithuĩ ũrona ahunjia Yai. ye ona ithuĩ nginya ahunjia ũrona Tũhana Mũndũ ũrũme- kũmenya maũndũ ba Ah, tũ- tũĩ mũno in fact ithuĩ nĩ ithuĩ- nĩ ithuĩ arimũ nä wä kä rä kana å kiuga roho må theru nä agatå ruta maå ndå mothe Eh, Eh, he will teach you everything. Eh. Rĩu ithuĩ kwa nja rĩu tũkĩrutĩtwo nĩ roho wa Ngai rĩu tiga tiga rĩu. Ai ai ai. ona twamuona harĩa pulpit. Eh, tũhunjagia na tũkahunjia nginya bedroom no kĩhunjio kĩa bedroom nĩ kĩngĩ nĩ tofauti. Eh, yeah, No nĩ Ngai waugire ũguo eh, akiuga ũheage mũtumia waku wega mm, thĩinĩ wa 1 Corinthians chapter 7. mm, Rĩu ngũkiuga atĩrĩrĩ mm. ũgakora mũtumia ũyũ rĩ maundu macio ndaramenda na matirĩ mathabu-inĩ make ona nginya nĩ agũcenjia bedroom nĩ mũgũkoma eh, room tofauti nĩ arakwĩra ona thiĩ kũrĩ andũ arĩa mũkomaga nao ĩĩ Mm. kĩ maũndũ macio mothe Mm. so ndarĩ na interest sexual interest yaku na menye nĩ amenyaga atĩrĩrĩ we ĩyo nĩ njĩra hũthũ mũno yaku ya kũraga kĩhiko tondũ mũndũ rũme Mm. need number two na Yeah. akoti number one Eh. thĩinĩ wa kĩhiko need Mm. Mm. ĩkoragwo ĩrĩ sex Mm. Nawanyita? Eh. Ndakwira mundu wothe nginya wonaga mekete ki kanju cia ki cia Eh. uthikabu. Eh. Gutiri mundu rume ona umwe ungihenania auge ati sex is not among the top list needs. No, Sawa na wa- wa- wakiuga kwĩna father a Catholic. Akathoreki. Rĩu rĩ, tondũ nĩo- nĩo moĩ, nĩo moĩ tondũ rĩrĩ, o hau tũgaro ho mũtheri nĩ agakuruta maũndũ mothe rĩ, no akũrute kwa abstain.

ĩyo nĩ ya mbere ya kerĩ ya kerĩ mũndũ ũcio ndarĩ na interest ya sex mũndũ ũcio nĩ nĩ akoima zero Eh, ĩni ya gatatũ mm, mu- mũtumia ũcio ambagia kũgĩa na freedom mm, kwĩhe freedom kana wĩyathi mm, ũkĩrĩte njano mm, ta rĩu mũirĩtu mũnini rĩ Mm. ũtahikĩte rĩ mhm, no nginya akorwe mũnini ndũyona mũirĩtu nakorwe mũnene atĩ mũhiku eh, mũirĩtu ũtarĩ mũhiku rĩ Mm. nĩ akoragwo na wĩyathi ona wa kũhĩtũkĩra kwa gacĩni kwa Mm. kaduta agakomera agakoma kuu kuria gwatukira Mm. na uti mundu ngimuria tondu ni muiritu utahikite Eh. no mutumia wa mundu ri Mm. ndungi expect ati a- a- akinya a- akahurira gacini akuhiriria nahu agakoma kana Yeah. na ndarera muthuri wake Mm. mutumia urikitie nawe Mm. de- de- akoragwo na freedom ya uria akuhuthira mathaa make na uria akuhuthira mbeca ciake Mm. na energy yake ate ate gukuinvolve handu ũkoraga hena tũ project na tuo kana maũndũ make ma mbeca Mm. tene nĩ mwanyitanagira maũndũ ma mbeca nĩ mwanyitanagira mũkanyitanĩra Eh. ĩĩ mũgateithania werĩha nyũmba ndĩhe school fees Eh. we ĩka ũũ njĩke ũũ Mm. mbeca ciake rĩu akoya ciothe akaigĩra nena enda arenda financial autonomy ya igũrũ Mm. mũno kana financial freedom Mm. ya igũrũ mũno Mm. na akorwo nĩ arakuonia we ndwagĩrĩirwo nĩ gũ control finances ciake no mbere tiguo akuonagia akuonagia mũgĩ nĩ gwĩka atĩa nĩ gũteithania Mm.

wanyita Mm. mundu uyu urakora mbeca ni aragwitia mutumia Mhm. ringi akorwo ni- ni gugwitia aragwitia Eh. no ndungihota gwika mathabu wega biu ni atwaraga ku no ni Mm. kwibanga arebanga kumiria koguo ona mbia ciaku kaumiria na iria hau. ciaku kaumiria na ciaku mundu wa ngai Ũ- ũka- ũgathiĩ ũguo wĩra ũgĩcoka ũkore ona Kaya gũtirĩ gutire kindu indo. ona thikũ ici by the way wakora m- m- ũratiga watiga wa- wa- watiga wathi wĩra eni ũkahũrĩrwo thimũ ũkerwo kaĩ mũrathama eni kai na marathama mundu wa ngai mũtimũrera kĩatĩka ũgĩthiĩ kũria hai hai rĩ Ati utuma ni anga urie kiri thimu ni thimu ni mteja. Kana ndiroyo. Eh. Ugikinya ri urero kiro ni hingo gia kura. Eh. Nwanyita. Thimu ekagwa kioro mutumia muhunjia ni inaga nginya nyimbo icio. Aiko ni cia make sense. Ine rwo katondu wa riri. Tondu riu mundu uyu ri ni akinyire handu

I'm an adult. na na mungi ungiticia kutimbo undu ucio metha-ini Eh. ona ukira kana ukira kana kungathirie akowe mundu wa haro wa muringa akora na ti kura acoke Mm. ĩ akorwo ndũrĩ mũndũ wa haro nĩ agũikara ikara ebange Mm. ebange nginya hĩndĩ ĩrĩa akariga kwĩbanga aumĩrie We? tondũ mũtumia arendete kĩndũ gĩgũtwo rũhĩ Eh. atumia nĩ metigĩte rũhĩ rwa mũndũ rũme Eh. so ona angĩkorwo atarĩkĩtie kwĩbanga wega ũngĩmũgũtha nĩ agũthiĩ kwa- gwa gacini kana gwa kaduta Ambe ũrethi Ĩ, aikare kũu nĩgetha ebange rĩu kumĩria biũ

Mm. tita mundu ya da any authority da da tabua authority yaku muthuri Yeah. na ti muthenya umwe kana iri agathi uguo akiriririe thiku uguo Urakora urakora Ĩni. mũndũ ũcio nĩ- nĩ mũhiku eh no areka ta kairĩtu. taka iretu Na ũmenye ta rĩu mũtumia wakwa ĩ ndingĩ expect eke maũndũ marĩa ekaga eni atahikĩte. eni Unaona? atahikite Eh, tondũ rĩu gũkũ nĩ oka watho. ũngĩ. eni watho ũngĩ No rĩu ndarenda watho waku. ndenda watho Arenda waku freedom. Eh, eni hoya kwanza Enda eh, gũka thaa yes, thita. yes enda gũgũtũmĩra mbia ũrĩa ekwenda ĩni na ndũkamũrie kĩũria nginya freedom ya mĩkĩrĩre yake Ya. Ndũ- ndũkamwĩkĩrĩre mawatho ma ũrĩa agĩrĩirwo nĩ kwĩhumba Aha, aha. no mbere tiguo arahanaga Eh, ũkonaga ta mũndũ ũrehumba attract arũme angĩ especially Ah. for women who women- no, maybe ti- ti born again Ah. kana matirĩ ũhoro-inĩ wa wĩtĩkio Ah. mũno rĩu ndarĩ na thĩna na rĩngĩ gwetha mũndũ ũrũme ũngĩ na hau ndũĩ rĩu mũndũ wakĩhonoka Mm. ndangĩgĩka ũguo mm, no rĩu ũgakora atĩ nĩare- nĩanogire nawe rĩ na kĩhiko nĩkĩmũnogirie rĩ Mm. akaigua rĩu ona no ethe mũndũ ũrũme ũngĩ tondũ we ndarĩ na wĩra waku ona he nguo arekĩra he tũmaũndũ areka twa- tũ- tũtahana ta twa mũndũ mũhiku nĩgetha Mm. attract attention ya arũme angĩ so watho waku na authority yaku nĩ arĩkirie nayo ndarĩ handũ aragũtambũra we na tũtanathiĩ na mbere Ĩni. ah, nĩ ngwamba kũũria- nya- nyambe njokerie mwĩroreri witũ ngatho nyingĩ mũno nĩ ũndũ wa gũtwĩrorera Na ngũrie kindly kindly kindly ũ like video ĩyo. Nĩwona wa like video ĩyo, ĩrona tarĩ kaũndũ kanini mũno no nĩ karateithia video ĩyo gũkorwo ĩkĩ recommend wo nĩ YouTube nĩgetha ĩkinyĩre andũ arĩa andũ aingĩ mũno. Oro ho ĩ, ndũngĩhihinya subscription button ĩyo ĩ hau ũguo na ũcoke ũhihinye notification nĩgetha twekĩra content ũgakorwo wĩ wa mbere kũmĩoya Ĩĩ. na wĩ mũndũ wa bata na nĩ tũkwendete mũno Ĩĩ. rĩu we Eh. eh, nĩ- haha freedom we Mm. ũgakora rĩrĩ nĩguo ngwendaga kwĩra Mm. ũrakora mũtumia waku ũrĩa ekĩra arenda gũ- ta rĩngĩ tuge ona nĩ thaa igĩrĩ tarĩ arakora he handũ arenda gũthiĩ kana athi baci or something like that no kwĩrĩ ekĩra

ucio ni mundu urikitie nawe piu Ma- Mm. mwita bagathira unamuonaga mitandao-inĩ ya, ya, ya timeline ya, ya mabeste man yes yes Ai, Urionagira tu- mutumia waku uyu Nĩ kũrĩonagira. nikiareka Eh, nĩ kũrĩa onagira rĩu hĩndĩ ĩyo ndugu yagu ũngĩkona maũndũ macio ũmenye madamu nĩ nĩ yaumire Mm. kĩhiko-inĩ no mu- no no gũkoma mũrakoma nake nyũmba ĩmwe Mm. no kĩu nĩ kĩhiko kuica Mm. na nĩ njĩraga andũ kĩmemia ngamera atĩrĩrĩ Mm. kĩhiko ti gũikarania nyũmba ĩmwe Mhm. kĩhiko nĩ gũikarania ngoro-inĩ kĩhiko gĩkorwo ngoro-inĩ Mm. niĩ nawe na mũndũ mũtumia wakwa Mm. tũkahikania ngoro-inĩ citũ nĩ tũiguanĩte tũrĩ kĩndũ Eh. kĩmwe Mhm. na nginya na atmosphere nĩ ũraigua atmosphere nĩ ĩrakwĩra Mm. ĩ- ĩ- ĩ- atmosphere ya kĩwendo ũguo Eh. nĩ ũraigua mũrĩ hamwe Mm. koguo andũ matitiganaga physically matiganaga ngoro tondũ rĩu kengũria atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ long distance relationship na nĩ ngwenda Nĩ no kũrĩ, tũci- nĩ no- kũrĩ. nĩ tũrĩciarĩrĩria Eh. eh, ndũrĩ ciarĩrĩria ũhoro wa eh, eh, ndũgũ cia thabarĩ ndũgũ nda- cia thabarĩ ndaihu eh, kana na njĩra nguhĩ ndũgũ cia kũraya Mm. ndũgũ ciĩtagwo eh, so twakiuga freedom autonomy mũndũ ũcio ena wĩyathi mũingĩ Mm. ona kwenda gũthiĩ kwao akorwo nĩ kwa mamu wao ona angĩthiĩ ikare thikũ ithatũ Nda- ndagũkwĩra na ndũrĩ na say nĩwanyita akorwo nĩ a Mm. kanitha ũgakora egũthiĩ nginya mahoya prayer mountain ona thiĩ wiki igĩrĩ na ndũrĩ na- ndũrĩ ndũrĩ handũ we ũra count Yeah. kana nĩ ũkũ- nĩ ũkũheana rũtha kana ndũkũheana nĩtũrĩaria ũhoro wa wa- discussion ya ya prayer mountain wakora tuge mũndũ ena family ena ciana na agathi tuge ta mweri mũthi- mũgima ĩĩ atigĩire family ĩyo ĩĩ ni agatiga ng'ombe igĩcinwo nĩ iria nĩwona ndũrĩũka nĩtũrĩaria kwarĩrĩria ũhoro ũcio balance ya ya Mũgĩra ya- ya- ya- ya spirituality na family akĩrĩo nginya twarie Nĩ ma- tũgĩangaria nĩkĩ aya twĩ freedom ĩ freedom rĩu ĩyo nĩ twakiuga no, okay nĩ eh, freedom ĩkĩna maũndũ maingĩ mũno autonomy ĩyo akorwo ningĩ nĩ nĩ ngari mwagũrire Eh, na nĩwe rĩngĩ wa wa wa, wa contributire mbeca nyingĩ ndĩona atumia thikũ ici marathimwo nĩ ngai ũgakora eh, nĩwe woya rũni agĩire indo Nĩ- nĩagĩa rũ- nĩoya rũni nĩa- nĩ mwagũra ngari nĩ yanyu Mm, na nĩwe ũtwarithagia mm, we mũthuri mm, maita marĩa maingĩ mm, tondũ nĩ agĩkwendete na nĩ mũkĩiguanĩte eh. no haha akinya kũgarũrũka rĩ rĩu nĩ agwetia ngari akwĩra ngari ĩno nĩwagũrire riu ni atuika ni anja gutuika ki arenda freedom yake yake ya indo ciake na kindu giothe kimwingie Ah. na muturire wake Ah. ndarenda handu uramwikirira tohanda wi kihingo Mm. gia we gukena na kugia na freedom Mm. mutumia ucio Mm. ni agia na ndirauga atumia marikagia na freedom thiini wa kihiko Mm. ndirauga ni arenda too much freedom itahana ya mundu muhiku Mm.

ndarenda akorwo mũrarĩ mũthiĩ mwĩ- muoye Manchester- marriage certificate Mm. rĩu ũhoro ũcio rĩu ũkona nĩ wa- nĩ wa- Nĩaũteanĩria. nĩaũteanĩria. Mm. anything ĩngĩtũma kĩhiko kĩanyu kĩoneke ta kĩna future Mm. kana ta kĩna mĩthingi Mm. a- aka disable Mm. kana agatũma ũndũ ũcio ũreme Mhm. tondũ already ngoro-inĩ yake nĩekĩte atĩa Nĩarĩkĩte nawe. nĩatuĩte matua Mm. ma kũrĩkia nawe Mm.

wanyita Eh. nĩ mũndũ ũcabire irio acoka ora Mm. watigwo na irio othe Mm. no mũrugi ndarĩ ho Mm. mũranyita Mm. no we ũkauga atĩ he ithuru no ũkorwo no kahinda kanini Mm. no nĩ- no- no arenda nĩgetha ndũgecirie mĩbango ĩrĩa abangĩte Nĩgetha mũthenya ũmwe ũka- ũra- kaingĩra ũkore nyũmba ndĩrĩ kĩndũ Eh, eh. In fact, he- he- he- he mũndũ he mũndũ watũheaga ũhoro ũrĩa e wĩra-inĩ arĩ na wĩra aigĩte wĩra wake

nĩ nĩ mbeca Mm. na hiki Mm. mareheirwo nĩ mbeca Mm. maũndũ ma mbeca Mm. na hiki Mm. na hau ha mbeca harĩ ona hiki Eh. ĩĩ tondå mbeca nyingä cia må ndå rå me makä ria ya 60 ya mbeca cia må ndå rå me Mm. s- they have a woman, something to do with a woman Mm. Eh. Mm. kana nä må tumia nake kana nä tå cungwa kana nä kä Eh. 40 icio ya ma investment-inĩ Mm. 60. na ũcio nĩ mũndũ ũrũme na hakiri nyingĩ mũno Mm. Eh. Mm. arĩa ma- arĩa aingĩ matarĩ rĩ Eh. ũkoraga a very small percentage ĩrathiĩ thĩinĩ wa investment icio ingĩ ciothe irĩagwo nĩ ahiki Ah. wanyita ahiki Aha. na njohi na raha Aha. rĩu koguo rĩ Eh. ũrakora ũrakora rĩu maũndũ macio makĩrĩ ho Mm. nĩ mũtumia ũyũ rĩ

ndangĩkoigua Ĩ, kwanja arakorwo rĩngĩ nĩ arathiĩte akonana na mũndũ ũngĩ makaiguana rĩu ũkora Mm. ũgakora ũhoro ũcio rĩu wa gũcoka nonwe eka atĩa Nĩ- Maritũ. nĩ ũhoro ino mũthiro ndĩmwĩre ngai ndendete ndigano Mm. andũ andũ maikare thĩ marĩrie maũndũ mao nĩgetha matuĩke na athuri reke ndĩmwĩre inyuĩ nĩ inyuĩ ciũko cia mũciĩ ũngĩkona mũtumia waku taragũthema ũguo na tanogetio nĩwe ũmenye we nowe ũngĩhota kũmũcokia mũciĩ

Tani boy tu aratwarithia ngari. Eh, Kaba that- ũbundithie ndereba. By the way, that- Tani that's boy very true. eh Eh. tani boy nagĩrĩirwo nĩ kũmenya gũtwarithia ngari. Mm. No ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũmenya mũno na kũrutwo mũno rĩ. nĩ Nĩ ndereba. ndereba. Tani boy nĩ wa hĩndĩ ya emergency. Mm. Nĩ tondũ ũngĩgĩkuĩrwo nĩ mũthuri rĩ, ciana nĩ ikũgera kũrerwo. Eh. nĩ ikũrerwo mũthuri angĩkorwo nĩ abinde gũthika thabarĩ rĩ Ah. eh, no nginya ũrore mũciĩ no kĩongo kĩa mũciĩ no Nĩ mũthuri. nĩ mũthuri Koguo wathondeka mũthuri, warĩria mũthuri, warĩria mũciĩ. actually nĩ wathondeka mũciĩ wothe

Mm. thiri Eh, thiri thiri thiri eh, thiri ũtarendwo we wĩke atĩa ũmenye ũmenye Mm. no cikorwo ciĩ thiri ciĩgiĩ thimũ yake thimũ ciĩgiĩ thiri ciĩgiĩ mbeca thiri ciĩgiĩ Mm. maũndũ ma maũndũ tofauti tũ maũndũ marekana hau ũguo ũgakoraga ũkathitũkagĩra mũndũ nĩ areka maũndũ atarakwĩrĩte Eh, ũkarigagwo areka maũndũ atarakwĩrĩte atĩa eh, nona eh. so thiri icio nyingĩ rĩ Mm. nĩ itũma no itũme no ikũhe hint Mm. ciatukana na maũndũ maya mangĩ ndakwĩra aikũhe hint Eh. atĩ haha rĩ Eh, maũndũ matirĩ sawa maũndũ matirĩ sawa Ĩni. watwara maũndũ mana Ĩĩ, ona no makinye nginya matano tondũ wa- aya dok Eh. wĩna rĩa gatano in fact nĩ maingĩ Eh, ũhoro ũrĩa tũngĩmenya mũtumia angĩkorwo nĩ arĩkĩtie nawe mm, ũndũ ũngĩ mũndũ gwĩtwo kĩmemia mm, nĩ atuĩkaga violent Va- vayo ehe no age gũkũhũra kĩmwĩrĩ eh but mũndũ ũtarakũrumaga mm. mũndũ ũtaragũcinũraga ena kĩndũ kĩretwo rĩu verbal violence mm. na na nĩ- nĩ- nĩ agĩa kamũtugo ga gũgũcinũraga mm. ũkĩigua mũndũ mũtumia gwĩta burukenge eh mũkirakirĩte ũguo rĩu nginya watuĩka kĩihũ amekuwa rude ĩni mũkirakirĩte ũguo wamũria kĩũria agacokia ng'ara eh waragia kuga kwaria ng'ara

nigetha wa wa muringa wa wa- ang'athia aumĩrie nigetha athiage kiugaga atĩ nĩwe wa mũringire Mm. wanyita Mhm. so Mm. ũngĩkorwo na mũtumia nenja gũkũruma Mm. gũgũcinũra Mm. na ndarĩ na apology Mm. na nĩ mĩeri after mĩeri mũndũ ũyũ nĩ araria ũrĩa akwenda Mm. arabu akinya nyũmba gũtirĩ thayũ kinya kĩũria kĩnini ũririe kĩũria kĩhũthũ kĩracokio ng'ara Mm. kana ũgakirĩrwo ũcio nĩ ũndũ ũngĩ Mm.

Mũndũ ũgũ- ũgũtumĩirie rĩ, atumia nĩrio Ĩrĩ. Ria nĩ mĩingĩ. yani mũtingĩaria gũtirĩ ũndũ mũkwaria Aha. ona ũngĩmũringa rũhĩ ndangĩng'athũka Mhm. nĩwanyita Mũndũ ũcio nĩ aragũ traumatize Ĩĩ. in a very big way ĩ na njuge Eh. ndĩmwĩre arũme Eh. mũtumia waku agũkirĩra kana akũng'athĩria Mm. ndũkamũgũthe Mm. tondũ na nĩnjĩraga niĩ njugaga kaingĩ mũno na ngera arũme Mm. ũndũ-inĩ wothe ona mũtumia ũyũ gĩkorwo nĩ areka matharũ mahana atĩa Mm. ndũkamũringe na nĩngũkwĩra gĩtũmi nĩkĩ Mm. because i want to protect you wĩ mũndũ rũme Mhm. rĩu niĩ he maũndũ ngoragwo njugĩte ndingĩringa mũtumia wakwa Mm. ona kũngĩthiĩ atĩa Mm. na ndirĩ ndamũgũtha Eh. na ti kwĩgana Mhm. ndĩremwĩrori ũguo nĩgetha ndĩmwĩre basics Mm. cionaga ũguo nĩ kũrora kĩhiko gĩaku Eh.

ndarĩ na njĩra ya mbeca Mm. ndarĩ na free- ndarĩ na breakthrough ya finances na ndarona ona angĩtua kuma nĩ arona mũtũrĩre wake nĩ ũkũrunda Mm. na gũkũ nĩguo mũikarĩire so mũndũ ũcio nĩ mũndũ wĩ under pre- Mm. pressure emotional pressure Mm. gũkũ thĩinĩ nĩ mũtece gũkũ thĩinĩ gũtirĩ na thayũ nĩ ame- nĩ anogirio nĩ kĩhiko arabu ndarĩ na miumĩrĩre ya na kũu gũthiĩ na nja mamu wao ndarĩ kĩndũ we ndarĩ mbeca acĩvĩte rĩu ũcio nĩ ũgũkora atĩrĩrĩ nĩ akwanjia kũripũka tondũ arageria gũcaria kũrĩa pressure nĩ ĩngiumĩra wanyita Mm. no uri ungi wina kaceneni ka ni agu save tubeca kana ki ne umirie ri no ambe- no one ni amba kuhorera Eh. ndo ni ramenya ni- njira yake ya riumiriro ni hakuhi Mm. no uyu wi under pressure no atuke nginya violent Mm. okora nginya no ni areciria nginya wa gukuraga Ah, yeah, ukona nginya yeah. nita mundu ungi ukira poison na ni hora akora kuria athuri nginya marega kuria mucii

na ũgakora nginya athuri nĩ maretigĩra mũno agĩkoma aikaraga akomaga na ritho rĩmwe rĩu rĩngĩ ahingũrĩte ndigana rĩ wageria ũguo we ndĩrageria atĩrĩ Ah. yani agakorwo ekĩrĩtwo guoya nginya nda- ndũrĩ na thayũ gwaku we kimemia we mundu wanatiha guoya kahiũ ukionaga ri ri utakuona Mu- eh, by the way that, that's true na mũndũ ũyũ mũndũ ũyũ nĩ ũrakũrugĩra ndiwe akurugira mũndũ ũyũ gacai ũranyua nĩ ũreka atĩ ucoke mundu ni oira kahiũ kana akioya kana akĩoya theci Mm. agĩgũtaima nayo agĩkũme- agĩkwĩra ngũtha wone kana agĩkirie rũhirũ kĩhĩtia Yeah, kana yeah. akĩoya gĩkombe gĩa kaurũ na nĩguo gĩ kĩritũ agĩkũnyugutĩra wĩ sofa set-inĩ ũgĩka ũguo ĩkĩringa rũthingo Mũndũ ũcio- mũndũ ũcio no- no mũndũ ũcio no akũrĩkĩrie. no no ũrĩe gwake Mũndũ ũcio- aca. we ũgũthiĩ Eh. ĩni twĩragwo wekĩrirwo zero poison Eh, eh. ũgakua Eh, eh, in fact in fact he story ndaiguaga atĩ ũrĩa ũrĩa ũkoraga ma- marekĩra ĩtagwo atĩa nyamũ ĩno ya gũthambia indo steel wool Eh, ĩni ũgakua kahora ũkuage tuo pole pole na I- ndũkamenyekana by the way reke ngwĩre Eh. thĩinĩ wa psychology Mm. na research iria cianekwo Mm. thĩinĩ wa wendo andũ nĩ aingĩ mũno manakua no gũtiamenyekire atĩ nĩ kũrogwo marogirwo nĩ andũ ao Mm. percentage ĩrĩmenyekaga nĩ nini mũno ya atĩ mũndũ arĩo nũ nĩ mwendwa wake nĩ mwendwa ehe. percentage nene ndĩmenyekaga Mm. tondũ nĩ mahotaga kũhitha

Tondũ mũndũ angĩgwĩkĩra stiru rĩ, Mm. ũkarĩaga stu- stiru rĩ, nĩ ũyũ postmortem ndĩrĩ handũ kuonania nĩ- atĩ nĩ stiru warĩa. Yeah, yeah, yeah. Handĩ kuonania. Eh. Eh, by the way, ndĩngĩonania. So yo ũgũthiĩ ũthiĩte. Wewe wewe thutha wa mĩeri ĩtatũ wĩna ĩ, Eni. ũkorwo nĩ ũhoro mũthiru. Eni, coke ũriganĩre. Ti mũndũ ũgatinda na- na postmortem na nĩ ũthikirwo. okay what is the solution now Rĩu nĩ solution- nĩ wona rĩu maũndũ mau mothe how, how do you solve it solution ĩ ĩ thĩinĩ wa number one Mm. no nginya ũkorwo wĩ mũndũ wa gũcaria ngai mm. tondũ ngai nĩwe wathondekire kĩhiko Ehe. na no nginya ũkorwo ũĩ gũthikĩrĩria ngai auga Mm. atĩa Mm. tondũ ngai nĩagũkũhe direction Mm. Number two, Mm. nĩ wega mũno ũkorwo wĩna a spiritual or psychological counselor. Mm. Okay, what you need, you need psychological and spiritual counseling. Mm. Mũrĩ inyuerĩ Mm. na mũndũ waku. Mm. No tondũ ũyũ nĩ mũnogie nĩwe rĩ, Mm. no ũkore akĩrega Nda- ĩ, ndangĩtĩkĩra most likely. ndangĩtĩkĩra mũthiĩ kũrĩ counselor. Eh, So no tondũ we nĩ ũronete maũndũ macio rĩ, mm. abothi we Mm. counseling Mm. ũteithio wĩ wika. Mhm. angĩkorwo we nĩwona nĩ arega Mm. na ningĩ kuma hau rĩ Mm. nĩ wega kũikara wĩharĩirie meciria-inĩ maku atĩ mũndũ ũyũ no mũtigane Mm. Eh, ũikarage wĩharĩirie meciria-inĩ maku na ũtige kuona ta gũtigana arĩ ũndũ ũtangĩhanĩka angĩkorwo ndũrĩ wakinya ku accept reality Mm. of divorce Mhm. nĩ wega ũmĩ accept o tene Eh. tondũ ndariri ndariri icio ciroka rĩ Mm. kuri kuri undu itu ringĩinama mundu gwĩtwo kimemia Mm. itu Mm. ona harĩa andũ magĩaga na nganja kana nĩ gũkuura kana gũtikuura rĩ Yeah. muge ona rũhuho rũrĩa rũcenjagia- rũ- rũthamagia mbura ĩno rũtingĩka ĩno rũtingĩthamia Mm. Ĩ- ũyũ nĩ ũhoro mũthi Ũyũ nĩ ũhoro mũthiru. nĩ ndũra ndagĩtarĩ Ĩno ũkona- rĩriura. nĩ meraga mũndũ atĩrĩrĩ Mm. we wĩna mĩeri ĩna wathiĩ mũno Yeah, yeah, yeah, yeah. ĩ Eh. rĩu na guka witũ nĩ maugire eh, eh, eh, anga ndagũikara mũno Mm. noguo

na mas- na me- na mathiĩ meitũrũ na mathikĩrĩrio Mm. na ndũkanjie kwĩitũrũra he mũ- he mũndũ wa mũcene Mm. aihũrie ndeto ciaku kira mahali nĩkĩo njugaga look for a, look for a professional psychologist Mm. tondũ mũtingĩhota gũka kũrĩ ninyi wothe arĩa mangĩhota gũka nĩ sawa moke Mm. tũgacũrũvi obici ĩno yakwa twaragia na andũ aingĩ mũno Mm. na hiko nyingĩ ikarũgama na iga- na ikagĩra Mm. na arĩa maragĩtigana magagĩtigana Mm. tondũ rĩu ndũngĩkĩbocia ndũgũikarania Eh, eh. nona ndũngĩtuĩra mũndũ itua rĩa gũikarania kana gũtigana That- That's true. That's wanyita true. Eh. so ũcarie counselor professional mwarie iturũra ngoro yaku na arũme mũtige kũhitha maũndũ ngoro-inĩ cianyu Mm. arũme ĩtĩkĩrai kwaria arũme nĩ marakua mũno mũndũ gwĩtwo kĩmeria Mhm. marakua tene Mhm. nĩ ũndũ wa stress na depression Yeah. eh? na ũgakora society rĩ ĩrambũrĩ mũndũ mũndũ rũme mũndũ rũme mũndũ rũme eh nio nio mararemwo ni gwika atia Mm. nio marathukia ihiko ciao Eh. ni ndu wa irresponsibility Mm. of which is true Mm. no ni tura adapt ni tura down play riri Mm. eh, mahitia ma mutumia thini wa kihiko koguo akora atiriri arume ni marakua na stress makakira matiraria riri ringi ri ukigumwo ni anyua ndawa Yeah, riri ringi yeah, ukigumwo ni yeah. arwara kamurimu gataramenyeka ni eka atia Eh, no gwatuirio ri mundu ucio korwo na stress ihinda kia miaka tetatu Mm. stress itathira Eh. aingĩra nyũmba nĩ ihũru kũu no irumi Afu- manegene Alafu urakora nginya mũndũ ũcio nda- ndaragia na arata na amea mũndũ rũme natural ti ta mũtumia ũrĩa akoragwo Ĩni. na arata ma kwari ab- everything ĩni ta rĩu niĩ ũkora ndĩ na mũrata wakwa he maũndũ itangĩtinda ngĩmwĩra arũme nĩguo makoragwo tũgũthiĩ tũnyue cai tũ- twarie ũhoro wa Ah. biacara one two three no ũhoro wa families Ai. very there hau tũtwarie nawe haha rĩ Eh, twarĩkia haha rĩ eh. arũme rĩ Eh, we wa- Nĩthiĩ- wathi- nĩthiĩ wathi- wathi biacara nini ĩngĩ o, na twarĩkia- ndateng'era nini, kũndũ kũngĩ okorwo ndakũria atĩrĩrĩ "Ai, mũndũ wake rĩu ndũ- ndũ akĩrĩkia rĩ we tũtiũkĩonana hĩndĩ ĩngĩ Eh, ama ndũkĩgeithie mama Eh. ona nina kũria mama ahana eh, ahana atĩa eh. ũguo nĩguo arũme tũhana Ah, na nĩ danger nene mũno no ahiki mm, meranaga "Kai, sweetheart niko na kamũcene mm.

Ũrigũ nĩ arĩ meciria rĩu kwarĩ monanaga nao. kũtangĩhana karanja Karanja. nginya magweta Eh, magweta. tarĩngĩ nĩ neighbor Ũkagĩa stress. wĩ na ngari nene wĩ ona wĩ ona nduthi ndũrĩ Ĩni. Akwĩraga we mĩaka ĩyo tũikarĩtie nawe ona nyonya kũrĩ hakiri we. Mũndũ ũrĩa wa mũthemba ũrĩkũ we. Nĩ kĩu wĩna kĩo rĩu. Mm, Wanyita? So, ah, mũndũrũme agakinda na maũndũ marĩkũ? mm, Abi nĩ kũrĩ arũme matarĩ violent naturally ndakũhũra. mm. No ruo rũu ruothe na mathirĩ macio mothe cokagia na thĩ. na thĩinĩ rĩu mathiri macio na ruo rũu rĩ nĩ rũrĩaga mũndũrũme kahora rĩrĩ rĩngĩ ũkaigua karu- karuo mũrimũ gatarĩ na kũrĩa karĩ na gakua mũndũ gathiĩ so men speak out Mm. Tiga gwĩtigĩra. Ĩĩ, na nĩ ndĩrakena mũno tondũ kuma ndanjia kwaria ũhoro wa arũme kwĩyaria rĩ Mm.

kĩũrata na kĩbiacara maũndũ-inĩ mangĩ ta MC, na rĩngĩ nĩ ũrenda njũke handũ rĩngĩ kũina tondũ ndĩ mũini nyĩmbo ciakwa cikĩrĩ YouTube, nĩ ũkũhũra 0717536027. Ĩyo ĩngĩ nĩ ya Kassim peke yake. Mm. Ĩĩ. Ah, sawa sawa, nĩ hega rĩu. Ĩni. Ah, nĩ twakena mũno mwĩroreri witũ na twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo ũgĩtwĩrorera. Ngai akũrathime mũno. na ũkĩririkane kũ like video ĩyo na gũ subscribe thĩinĩ wa channel ĩno nginya hĩndĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkonana nawe niĩ waku Mr. Chairman kana Kĩmemia wa Njũgũna thank you